Бүлүү улууһун Тааһаҕар нэһилиэгин Эйгэ норуот айымньытын дьиэтин Эгэлгэ Көр-күлүү норуот театрын артыыстарын толорууларыгар Наумов Дмитрий Федосеевич суруйуутунан икки онньуулаах, аҕыс хартыыналаах оҕустар забастовкалары комедиятыттан быһа тарды. Ороллоро аахтылар. Тэрээс оҕонньор, Саха Республикатын культуратын туйгуна Осипов Павел Васильевич, оҕустаах Дуунньа, Андреева Екатерина Васильевна, Кэтэриинэ, Прокопьева Саргылана Кимовна, Өкүлүүнэ, Саха Республикатын культуратын туйгуна Алексеева Гульнара Павловна, Колун Уйбаан, Каратаев Егор Афанасьевич, Баһылык Осипов Родион Алексеевич, Матайар Мааса, Иванова Валентина Дмитриевна, зоотехник Осипов Айтал Андреевич. Саас, ыам ыйа, дэриэбинэ уулусата. Оҕуһүрүбэ, оҕуһүрүбэ. Түксү. Көр-көр, бу маладьыаһы. Бай-бай. Уһук гына. Ыы барахсаны. Эрбэрдэ чыпкыннарда. Көр эрэ, ити тыһаҕас буолунумаары гынан баран, айылҕата тардан махтаммыт хараҕынан көрөрө. Оо, айылҕа барахсан Көргү Ыстапаан баайдуо Уу хотоҕор сиргэ тохтуурун курдук байан иһэрэ Биир тыаҕаһын оҕустаах дуунньа уһа Тарзан обургу саппа Аны кыһын биир Ньиилэй, үүтэ баар, Дуунньа устара эмистэрэ, сабыганнара сүрдээҕэ, боруодалара да үчүгэй. Сэтиэхэньик киһи билэн сүөһүнү иитэр буоллаҕа, кини оҕус иитиэҕиттэн дэриэбинэ абыранна. Уктазааны үүрэн бардахха сатаныыһы. Дьэ, үчүгэй да оҕус. Онтубут саптаҕына, оҕустаах Дуунньаҕа уон солкуобай биэриэхтээхпин. Эти ыараабытын. Хантан ылабын, бэнсиэньиэр сордоох. Дьэ атаҕастабын былаас доҕоор. Да капчат иллиэҕэ. Ыстапал! Оо, кыйдаама! Киэһээҥҥэ диэри сырыттын-а, иккистиэҥин дии, бииринэн хайдах тыаһаҕастан ууланнараары гынаҕын? Тиэргэҥҥэ хаайар, киэһэ эбэтэр сарсыарда кэлэн илдьэ барыам. Дьэ бэрт, сарсыарда эмээхсинниин кэлэн үүрэн барыахпыт. Барахсан сымнаҕаһа да сүрдээх. Ыалтан ыалга улгумнук батыһааччы. Хайа, ханна туох сорукка баран иһэрин билэр буоллаҕа. Кини курдук бииртэн биир кырасаабысса кэтэһэр эрбэрдэ аҕыйах ини. Оо, арай биһиги эдэрбитигэр һуу, дьэ ити хааллы Нэһилиэк дьаһалтатын хонтуоратыгар Кэтэриинэ баһылыкка үҥсэргии турдаҕына, оҕустаах Дуунньа киирэн, биэс сыл тухары оҕустары ииппитигэр соқхор солкуобайы төлөөбөттөрүн иһин, сэттэ күнүнэн оҕустарын сымыыттарын быстарабын диэн забастовка биллэрдэ. Дьэ ол сурах дэриэбинэни биир гына тэлийэ көттө. Бэкээрэни таһыгар килиэ батылаһааччылар Тэриэс оҕонньор уонна Күдүүнэ олороллор. Кэтэриинэ аҕылаан мэҕилээн киирэн кэлэр. Дорооболорун ким кэнникиний? Өкүлүүн, эн кэннэ мин. Доҕоттоор, дьэ сонун бөҕө, сенсация. Тыый, кэпсиэҕиз! Кэпсээмий, тулуйа түс. Хас мүнүүтэ тулуйар эбиккиний? Ааспыт сырыыга эр бэрдэ былыт көрөр, ойоҕун-хараҕын баспытын туһунан сонунгун үс эрэ мүнүүтэ тулуйбутум. Бириэмэ бардыы! Нохой, араас буолан киһини сордомо. Бу сырыыга сөкүүндэ да тулуйар кыах суох. Алдьархайдаах сонун. Кэпсии охсууй! Баһылай ойоҕор эрин көссүүтүттэн туппутун туһунан дуо? Багбаара уола ойоҕолор ылан эрэрин туһунан дуу? Матайар Мааса саҥа буокка аҕалбытын туһунан дуу? Суох, дьэ доҕоттоор, алдьархай буолбут, оҕустаах Дуунньа баһылыкка олордохпуна киирдэ. Дьаакыбылаптарын күрүөтүн үс сиэрдийэтин үҥсэ киирэ сырыттыҥ дуу? Бу дьат оҕонньор хаһан морбойор баҕайыгыный? Абааһы, отуйдаар, оҕустаах дуунньа оҕустар забастовкаларын биллэрэбин диир. Холодуопка курдук, сэттэ күн хотонугар хаайан турар үһү уонна былырыыҥҥы ынах баһыттан уон сүүһүн биэрбэтэхпитинэ уон хонон баран сымыыттарын быстарар үһү. Айакка даҕаны, Бу сордоохтору. Тыый, хотуой, эстэр буолбуппут буолбаат? Ол тоҕо ылардааҕын билбэтэхпитий? Ынах аайыттан ону солкуобай этэ, үгүөрү сумма буолуо. Кыраҕа хаана хамсаабат ини, быйыл өссө сыанабын ыаратабын диир, сүүрбэ биэс солкуобай буолар үһү. Тыый, эһиһикчи, бу дьахтар иҥсэтин көрүү тугун сүрэй? Дуунньа муҥнаахха туох иҥсэтэ оҕобото кэлиэй? Биэс сылы быһа оҕустарын ииттэ. Соккор солкуобай ылбата. Ити барыта былаас куһаҕаныттан. Оҕус көрөр киһиэхэ харчы биэриэхтаахтар. Кэтириис, Оҕустарын бүгүн баайар үһү да? Тойоно иннэ диэтэ, ити дьахтар эттэ да этэриэс киһи, биһиги затиякникпытын билбэт аҕай. Мин ынаҕым сабыллабакка хаалар буолбут буолбаа. Байдьархайы. Ол харчы хараҕар кыбыллыбыт дьахтара нэһилиэги иһэр буолбут. Бэтэринээрдиин киксибиттэр быһыылаах, ол тиһэ оҕус борооскуну барытын аттаабыта. Чиикэйдэри сирэйдэрин сыралаан мунньахтыах баара. Тэрийээс, эн тойоҥҥо бараҥҥын мунньахтоҥор диэрэ, былыргы да буолларгын эрбэрдин элээмэтэ буоллаҕыҥ дии. Эй, тоҕо элэмэ буоллум? Хотуой, уруккуну былыргыны санаа эрэ. Били үс сыллааҕыта бэрэ сайылыгар арыылаах алаадьы кэннэ хайаатым этэй? Ии, сордоох, кутуллубут хаан курдуккунан өҥнөргүүгүн дуо? Тэбэнэтиҥ билигин да бүппэт. Ии, сордоох, былыр култайан уоттааҕынан көрөн малайан турдаҕына уол да уол этэ. Диэ даҕаны. Билигин даҕаны хараҕым уоттааҕа. Ээ, эрэйдээх, уоттанан-күөстэнэн бүтээхтээтэҕин ээ. Умуллубут кутааны тыал үрдэҕинэ биир эмэ чоҕо кыламныырын курдук биир эмэ дьууппа тэлээрдэҕинэ кылам гынар ини Дээдий, билэппиккин олох тылгар турбат буолан иһэҕин аа Эн тылгар былыр да турбат этин доҕоччоок Балайыма, мин биэрбит тылбын хаһан баҕарар толорооччубун Диири да өйдүөҥ суоҕа, тэриэс хаалларбыт дьыалатыр Ааспыт барыта үчүгэй диэн айдаараҕын, чин тыллаахпын дии-дии түөскүн охсунаахтыыгын да ким билэр? Олох балыйыма! Тэриэс хаалбыт тылын булунуҥ эрэ. Көрдөөн да сордонума. Мохсоҕолотим буоллаҕа, эдэр сэнэҕирдэххэ. Хотоҕойум тыастаах этэ буолбаат? Чэ, айка, киһини кыыһырдыма, Эн албыҥнаабытын элбэх. Сымыйа! Итириис, эһэт эрэ бу ынайа сытыйбытын. Ынахпыт бары кытараары турдаҕына, өссө киһиргэстээх баҕастаах. Сымыйаны лахсыйымыҥ! Өтөх абааһылара өтөххө сылдьымар, оҕолор куттаныахтара. Сордоох, тохтоо, били өйдүүр инигин, киэҥ-күөл сайылыгар биир сайыны быһа кэтэспиккин, сүөгэй бөҕөбүн испитин. Уол оҕо оҥоруох буолан кэбирбиккит, ханна баары күөх ууннан тэптэрэ сылдьыбыт этиҥ? Аҕал харчыгын, искилиэбэ ылаҕын дуо? Мин ылыам. Эн тойоҥҥо бара сырыт. Биири лабаын! Чөсөп, бардым. Сордоох, килиэбитэ сиэбэт буолбут, иһиттээххэ урут топпот этэ. Нэһилиэк дьаһалтатын хонтуоратыгар баһылык улуус тойон зоотехнигын кытта оҕустар забастовкаларын хайдах гынан баһаралларын толкуйдуу олордохторуна оҕустаах дуунньа киирэн төһө үп-харчы көрдүүрүн салгыы хайдах усулуобуйаҕа үлэлиирин туһунан сэһэргии турдаҕына матайар маас обургу кэлэн Деревня иһигэр антизабастовочный кэмитиэт тириэбин диэн саҥа аллайбытыгар баһылыктаах зоотехник уопсай мунньах тириэргэ баһаарынаны ыллылар. Үүт собуотун таһыгар мунньустан турар дьоҥҥо ыксаабыт тиэтэйбит матайар мааса кэлэр. Дорообаларым, ким кэнникиний? Тэриэс оҕонньор, эн дуо? Чэ бэт, мин сонун бөҕө-э, дьаһалтаттан кэллим, улуус зоотехнига Иван Семенович кэлбит, оҕустаах Дуунньа хотун баар. Нэһилиэнньэ мунньаҕын ыытар буоллулар, оҕустаах хотун сыанатын түһэрбэт. Улууспут тойоно оҕустаах диэк түбэҕэ буоллаҕа, харчыны булбаккыт дии-дии кынчыаттыыр. Хата мин саппаас Маайа борооскута моднайдык таҥнар буолла диэн үүттэ саппааска ыыт диэммин кыыс оҕо курдук кыбыһыннардым. Имэ тэтэр гына түстэ. «Муннааҕыы, иитэрэ элбэх буолуо», кыһын саппааска эт быраҕан ааспыта. «Бороскутун айаҕын быспат» бу барахсаны. Табаарыстар, биһиги дэриэбинэбит үрдүнэн алдьархай ааҥнаата. Ынахпыт барыта кытараатаҕына, мин ааҕыыбынан үс мөлүйүөн солкуобайтан ордугу үһүтэр эбит. Оҕустаах хотун онно кыһаллыбат, забастуопкалыы оонньуу сылдьар. Ынах сабыллыбат, онон забастуопканы утары антизабастуопка комитета тэрийэбин диэн баһылыкка этэн кэллим. Улуус тайана истэн олордоҕуна бэйэбитин көмүскэннэхпитинэ сытанар. Мин кэмитиэти салайабын. Ким киирэр баҕалаах баарый? Оттон эн тэриэс оҕонньор. Ээ, мин сөбүлэһэбин. Дьарай биир усулуобуйалаахпын. Ону толорор буоллаххытына. Ол эмиэ тугун дьээлтиирэй? Киир. Һы, хамаандалаамаҥ. Хамаанданай административная система кылаас тиэстибитэ. Билигин көҥүл үйэ. Мин кэмитиэккэ оҕус сымыытын көмүскүүр отдел сэбиэдиссэйэ буолар эрэ буоллахпына киирэбин. Дуоһунаһы олох сөбүлэммэппин. Чэ буол, туолка сымыыт эрэ боппуруоһунан дьарыктаныгын. Сөбүлэһэбин. Басыыба, хотун анты забастовка кэмитиэтэ. Туох докумүөн оҥоһуллар? Мин оҕус сымыытын харыстыыр былакаап бэлэмниэҕим. Мунньахха былакааттаах кэлэбин. Телевизор дьонун курдук. Сиэним уол бэртээхэй худуоһунньуга. Баһылыкка бырачыас сурук суруйуохха, оҕустаах дуунньа хотонун таһыгар пикет тэрийиэххэ, ынахтары барытын мунньан оҕустарын кыынньыахха, коҕуйбут ынахтар маҕыраатахтарына кыыллара турар ини. Оҕус киһи буолбатах, Ынах хоҕуйбутун маныырынан билбэт, биир миэстэни сыллаан, анаалыстаан көрүөхтээх. Санаатын уйгуурдарсыт наада. Сыты түннүгүнэн быраҕыахха, тэрээпкэҕэ суулаан баран. Натураны сөбүлүүр дьон буолуо ээ. Киэр, бу оҕонньору айдаардымаҥ. Дэриэбинэ үрдүнэн алдьар хайааҥ наата, онно өссө сыттаах-баҕастаах. Отделын сэбиэдиссэйиттэн устан кэбиһиэм ээ. Тыый, тохтоотум, тохтоотум. Дуоһамыспыттан матыам дуо? Дораабаларым, туохха тоҕуурустугут? Туох кэпсэтэҕитий? Кэриэс туох дуоһунастамытыттан уһулунна? Биһиги манна антизабастовочнай кэмитиэт тэриннибит. Мин салайааччыбын Кэтэриинэ чилиэн. Эн да киирэр инигин? Тэриэс Уйбаанабыс оҕус сымыытын харыстыыр отдел сэбиэдиссэйэ. Ии, малайа сытыйбыт. Кэм дуоһунас булан иһээхтиир буоллаҕа. Кыайан көппөт мохсоҕол. Хата мин сонунум элбэх. Кыыһым дьаһалтаттан төлөпүөннээтэ. Тыый, тугуй, собостоопка сонуна дуо? Онтон атын туох сонун баарый? Дьэ сүрдээх, оҕустаах хотуммут усулуобуйа бөҕө туруорбут үһү. Чэ, кэпсиэ оҕус, ол хотуммут өссө тугу көрдөөбүт? Уруккуттан харчытын улаатыннарбатах, арай оҕустарын аҕыс уоннуу тыһыынчаҕа куоҕастаахтарга атыылыыр буолбут үһү. Барыларын, оҕус тыһаҕастарын түөрт он тыһыынчаҕа биэрэр үһү. Эригэр Уйбааҥҥа УАЗик, уолугар Волга массыыналар буолбут. Дьэ, ити, бу дэриэбинэ саамай баай ыала буолар буолбуттар. Уйбаан өссө белорус трактордаах ааттаах. Туох алдьархайай? Өссө кэпсиим. Уопсай мунньахха быһаарыы ылымматаххытына оҕустары атыылыыбын, аттыыбын диир үһү. Тарзанов татар үһү. Тарзаны дуо? Байдьархайы. Бэртээхэй оҕолордоох уус этэ. Айакка да тыыннаахтыы быһан эрдэхтэрэ. Бу алдьархайы. Хата бэйэм сымыытым ыарыйда. Ол эйиэхэ хаалбыта дуо? Баар, баар. Кыра-кыра да буоллар ханна барыай хотуой? Ыы, тарзаа муҥнааҕы ооккобуун. Тохтоо, улуйан бүт, документ суруйуохха наада. Күнүс, иккигэ миэхэ дьиэбэр кэлээриҥ. Ээ, Маша, эйигин саҥа буоккаҕа ылбыт диэбиттэрэ. Хатам сатар инигин, босхо. Куолахтаабакка тур. Бу үлүгэрдээх алдьархай дэриэбинэ битиэрэ аҥнаабытын кэмигэр туой эн сымыытыҥ арыгыҥ айдаана, кырдьаҕас бабник. Маша, ити бүтэһик этииҥ хайҕал дуу? Мөҕүү дуу, билигин өттөнө хотунум буоллаҕыҥ дии. Тиийиэхпит эн бүт эрэ, килиэбэ уочаратыгар кэлтэриэс, үүт туттара кэлтэриэс мылайан турар, барытыгар кини баар буолан иһэр. Актыыбынай гражданин буоллаҕым дии, былыргым охсоҕол. Матайар Мааса дьиэтэ тыа ыалын баайыытыгар баайдьыйа Хайа ким да суох дуу, күлүүһэ-сүргүһэ бэчээтэ суохха дылы, барыта аһаҕас курдук дии. Тук-тук, Туочука аһаҕас дуо? Мария Шабышна Грава уруйун тускулун улааттын. Ха, тоҕо бачча эрдэ уруйдаан айхаллаан кэллиҥ? Кыһалҕы, кыһалҕы обургу агалар төбө барахсан төбө барахсан ыарыта ат гынан, мииннэн, оҕус гынан көлүйэн муҥнуур. Харчылааххын дуо? Түүҥҥү тарыыбынан Баайылавскай баар. Түүҥҥү тарыыбынан буоллаҕына, мун саатар санааны саҥаны аҕалбыт диэбиттэрэ. Онтон амсаттыан этэ. Сонумсах сордоох бэйэҥ билэҕин, реклама оҥоруом этэ. Билигин дьон кэлиэхтээхтэр. Харчыгын аҕал, мөһөх биэ уон. Айкы, реклама иһин мунна саатар отурдун түнтү түһэр. Уолаттар мин тылбын итэҕэйэллэр ээ. Чэ, ылаҕын дуу, суох дуу, сибилигин дьон кэлиэхтэрэ. Чэ, чэммэ. Ок тиийбэт эбит, иэс да буоллун. Иэс биэрбэппин. Урукку иэһин ханнаный? Маша, үс сыллааҕыны иэс сотуллуон сөп этэ. Оннооҕор буолуо амнистияланар ээ. Уу, харчыгын ыл, бар таҕыс. Кэбис, кэбис, мэ-мэ. Бу хантан харчыланан ыһыахтанның? Саппаас аэрдромуттан. Оо, баҕайы, аҥаардас дьахталларга көмөлөһүөххүн билбэккэ харчыла сылдьаҕын дуу? Уолгуҥ кими аһатар? Ол кулунчук сэттэ сааһынныыр туолла. Быйыл кинэ суоҕа буоллар оскуола сабыллыа эбит. Бастакы кылааска икки эрэ оҕо киирэр үһү. Оннук үһү дии, тоҕо үһүрэй? Оннук буолан турар. Олох кырыыкырдьык убаастабыллаах Маарыйа Саабысына. Оҕустары кыайдаххына, дьахталлары төрөтөргө агитация комитета тэрий. Сылга биир кылаас комплект Төрөтөбүт диэн ыҥырыы биир лозуннаах. Мин онно көмөлөһүөм этэ. Дорооболоруҥ! Хайа, Тэриэс оҕонньор эр бэрдэ саамай эрдэ кэллиҥ дии. Дорооболоруҥ. Тэриэс обургу хайыы-үйэ биһиги иннибитигэр киирэн ынайан турар. Ээ, эрдэлээн муҥнамытым да табыллыбатым. Маша, мунньах кэнниттэн хаалаар эрэ кэпсэтэрдээхпин. Мин эмиэ Уйбаан, ыл оргуй күн маҥнаа эрэ, бар дьиэҕэр мэһэйдээмэ, сытын сымарын да бэрт, холуочук быһыылаах. Кур, кур, Катерина Баһылаевна, кур, кырдьык сыт-сымары мөлтөх буолуо, дьиҥинэн ыллахха, бэйэтин убаастанар Сараҥнаах олохтооҕо халлаан сырдыаҕыттан сибиэһэй буокка сыттаах буолуохтаах этэ. Ол биһиэхэ кыаллыбат. Баҕайы, туллаһа турдаххын, Мардьугали. Бүлүгэрдээх кыһалҕалаах кэмҥэ мэһик таһай буолума. Эйгэ мунньахха бэлэмнэнэбит. Мин этиилээхпин. Дьик эккиэр буол, киһини барытын үөҕэ турума. Аспын, аспын аҕал, харчыбын, харчыбын. Тугу да биэрбэппин, иэһиҥ суотугар аахсыллар, иирэн босхо үлэлиир хачыгыры булбуккун дии, бар мантан. Чэ, биһиги монтажтаммаппыт хайаабаппыт. Мин тыл этэбин, Тэриэс, Өкүлүүн, Кэтириинэ, миигин өйүүгүт. Тэриэс, былакааккын кэннигэр кэтэн кэлэҕин. Тылын-өһүн толкуйдаатыҥ дуо? Токуйдум, токуйдаан хотунуом, барытын оҥоруом. Уоҕум кылааным дьэ сүрэ бэрт буолла. Куттанан нэһиилэ атахпар турабын. Истириэс бөҕө. Оо, эмтэнэр киһи. Эмтэнимэ хайаама, бырачыаспыт тиэксин суруйабыт. Катерина, суруй. Дьаһалта дьиэтин мунньахтыыр саалатыгар дьон киирэллэр. Тэрии соҕонньор иннигэр улахан былакааттаах, оҕустар сымыыттара быһыллара үс хонук хаалла диэн. Кэннигэр Тарзана татымаҥ, харчыны харыһыйымаҥ. Иннигэр кэннигэр суруктарын көрдөрөн дьону кытта дорооболоһор. Дьон саалаҕа киирэн олороллор. Бу оҕобун Тарзааны аттыыр күннэрэ үүнэн, хараам уутунан сууна турабыт. Бу оҕобун Тарзааны аттыылларын истэн, аныгылыы бырачыас суруйан кэлэн турабын. Ыал устун барар дьон буоллубут. Алдьархай, Дьоннор өйдөгөҥ, абырыҥ! Кинээс баһылык дорообо. Хайа биллэҕим кэлбит дуу дорообо. Оо, норуот бөҕө матай, матайан олороллор. Буолбаат, дорооболоруҥ. Териес Уйбаанабыс Оҕуһун сымыытын харыстыы турабын. Харыста, ол эрээри оҕуһу буолбакка эр дьону харыстыахха. Дьэ, табаарыстар, дэриэбэбитигэр кутталлаах ыксаллаах быһым ойгу үөскээтэ. Евдокия Васильевна уонна кини оҕустар биллэрбит забастовкаларын сэрэтиитин сорого бүттэ. Торорсуу быһаан балыанньатын быһыытынан бу киһи биир оҕотаттанар, биир соккор соккор соккор соккоботунаммыта биэс сылга. Онон бүгүн быһаарсабыт. Евдения Васильевна, туох этилээххин? Мин туох да этинэрим суох. Түөрт сыл да тугу да көрбөккө оҕустары ииттим. Былырыын уулаах ынах баһыгар уон солкуобайы биэриэх буолан уураах таһаарбыккыт, ол туолбата. Онон золостоопка оҥорбут. Оҕустар хотоҥҥо тураллар. Быйыл комбикорум да сыаната ыараата. Онон биирдии ынахха сүүрбэ биэс солкуобайы көрдүүбүн. Биэрбэт буоллаххытына бу киэһэ кыра оҕуһу, тарзааны аттатабын. Уон хонук туолуутугар атыттары куоҕастаахтар атыылаһаллар. Оо, Дуунньа, тоойуом тоҕо тарзаан муннааҕы халлыҥ? Сэгэрим сыыһын! Бууннаан олох аһаабат, уутун тоҕон кэйэн турар. Ии, сэгэрим сыыһын ахтарын ахтан тураахтаатаҕа, аны сымыыта быһылларын сэрэйбитэ дуу? Оо, өлүү доҕоор! Оҕо аҕыйаҕын туһунан боппуруоһу көрүөҕүн. Оҕус сымыыта диэн Участковай баар да ити киһи таарыххайын. Тойон, тойон начальник. Кулун утуйда, тохтоотум. Миэхэ тыллаҕал. Баалыста. Табаарыстар, биһиги забастовканы охсуһар комитет тэрийдибит. Онно бааллар Екатерина Сидорова, Акулина Бугулова, Терентий Уйбаанабыс Мэндээрэп. Забастовканы тохтоторго бырачыас суруйдубут. Сурук уһун. Евдокия Васильевна норуот утары үлэтин барытын сарылаатыбыт. Саамай кылаабынай бырачыаспыт маннык. Бастакытынан, дэриэбинэн ахтара бары кытараатахтарына, үс мөлүйүөн кэриҥэ дохуот сүтэр. Иккиһинэн, оҕустар бары аттаннахтарына биир да нахсабыллыбат буолар, ким да ынаҕы кыайан ууланнарбат, оннооҕор баһылык. Үсүһүнэн, тыа киһитэ харчыта суох, онон наһаа улахан суумманы көрдүүллэрин төрдүттэн утарабыт. Ырыынагы куһаҕан диэбэппин, ол гынан баран биһиги дэриэбинэбитигэр кулаак хапыталыыс суох буолуохтаах. Төрдүһүнэн, дэриэбинэ бары ынахтаах ыаллара сарсын сарсыарда тоҕус чааска ынахтарын илдьэ кэлэн забастовкалааччылар хотоннорун таһыгар аҕалан оҕустарын ыҥыран маҕыратарга. Бэсиһинэн, оҕустары харыстыырга, Хас биирдии оҕус сымыытын иһин эппиэттээҕинэн сымыыт көмүскэлин отделын сэбиэдиссэйин Тэриэс Мэндээрэби аныырга. Алтыһынан, оҕустар аттанар күннэригэр нэһилиэк баһылыгын эмиэ быһарга. Хайдах эрэ сатамматах, дэбиэрийэттэн аккаастыырга. Ити Тэриэс оҕонньор сыыһа суруйтарбыт. Маны баһылыкка туттарарга аны мин особай миниэнньэм. Бу күнтэн ыла ынаҕы сабыыттан оҕустар саамай улахан удовольствие ылалларын иһин оҕустаах дьон ынахтаахтарга сүүрбэ биэс солкуобай төлөбүр олохтуохтаахтар. Билигин ырыынак, сексуальнай революция кэмэ. Мин бу этиибин Тэриэс оҕонньор утарылаһан комитет атын чилиэннэрин булкуйда, ону уопсай мунньах дьүүлүгэр киллэрэбин. Мария Савушина, Баһыыба! Тылы барар Тэрэнтэй Иванович Мендээрэпкэ. Уу, чоҕулоор, аана суоҕа дьархай буолла. Дириэминэбит оҕуһа суох хаалар буолла дии. Оо, ынахтара аһынын. Дьахталлар олороҕут сарсын бырааспыт собостоопкалаан аатынан оорботулар диэн эр дьоммутун барыларын аттаан кэбистин. Оо, дьохобдох хоонньоһуулар буолуо этилэр. Дьэ, дьыала мөлтөөтө. Мин ордук Тарзаан сордооҕу аһынабын. Бу киэһэ Оо, сэгэрим сыыһа үчүгэй да тээһин көстөрдөөх этэ. Дьэ,ут кус аһылыга буола буоллахтара. Тарзаан барахсан үчүгэй, сабыган доҕус, Мин эдэр эрдэҕим курдук сүүһүн түүтэ будьуруйан ол барахсаны ээ били абааһы кыыһа эмээхсиммин этэбин ээ кумааһынньыкпын хостоон ылбыт баара буоллар олох биэриэм этэ мин чиҥ кэпсэтиилээх киһибин билэҕит доҕоттоор сэгэрим сыыһын тарзааны быыһыахха Тарзан сымыытын быһыахтара да, бу баһылыга миэхэ хайыахха наада? Күлсүмэ, күлсүмэ. Үлэтиттэн не да биэриэ биллэриэххэ. Устаапка тиллэрин курдук. Тамын бүттүм. Оо, өр сыл өлбөккө кэлэн киһи арааска түбэһэрэ. Мин кырдьар сааспар оҕус сымыытын көмүскүүр эрдиэ сэбиэдиссэйэ буоллум. Киһи да арааска тиксэр. Чэ, бүттүм. Мин чин кэпсэтиилээх киһибин, билэҕит. Бээрэ-бээрэ, ити бии хотуммут Матайаар Бамаарыйа осуобай миниэнньэтигэр эрэпэриөндүн биллэриэххэ наада. Бу олох мөккүөрдээх боппуруос. Былыр эдэр эрдэххэ туора-маары сырыыны мэлдьэһиэххэ хатаммат. Онно тус бэйэм тугу даҕаны төлөөбүппүн өйдөөбөппүн. Хата бэйэбин хатаҕалаан аһаталларын өйдүүбүн. Бэрт да кэмнэр ааспыттар эбит. Кэмим бүттү. Евдокия Васильевна, бэйэ төһө сумманы көрдүбүн диэтиҥ? Былырыыҥҥылыын түөрт тыһыынча үс мөһөөх. Эчи элбэҕин тоҕо бэрдэй? Наһаа элбэҕэ суох сумма эбит. Ол эйиэхэ улуус тойонугар кыра буолуо, биһиэхэ улахан улахан. Ити туруор суоллар биир төрөөбүт ынахха сүүрбэ биэс солкуобайгыт биир лиитирэ күүс биэс грамм үүт сыаната буолар. Аата сүрүн. Агрина Ивановна, сөпкө сөҕөҕүн. Төрөөбүт ынах сайыны быһа алта курууска үүтү биэрэр ини. Биэрим ини. Чэ кырдьык, сиэпкэ киирбит хаччыны ылан биэрэр уустук. Арай маннык гыннахха хайдах буолуой? Эһиги хаччыны э, хаччы оннугар буоллаҕына биир ынахтан он биэс киилэ үүтү туттарыҥ ээ. Евдокия Васильевна аатыгар. Эһиги барыскытин элбэх ээ. Биир ынахтан туонна кэриҥэ үүтэ туттараҕыт, ниирэй да ылаҕыт. Төрөөбүт ынах уон биэс кило үүтү биэрэр ини. Тоойуум, бэрт сөпкө эттиҥ. Биэ хаччах ыйах, аа үүт буолунай. Мин Тарзаным сымыытта хааларын туһугар сүүрбэлии киилэ үүтү биэрэбин. Үүт баҕас буолунай буоллаҕа. Арзан сымыытын туһугар, арзан сымыытын туһугар. Тэриэс оҕонньор сөпкө этэр. Кырдьык харчы чээкийдэҕинэ төннөрө уустук. Үүт баҕас буолунай буоллаҕа дии. Мин ити оҕонньор этиитигэр сөбүлэһэбин. Балтыбыт, баар-суох киһибий? Дьэбдьиэ Баһылаайабына сөбүлэһэр ини? Ээ, мин тоҕо утарыахпыный? Үйэм тухары сүөһү үлэһитэ буоллаҕым. Бэйэм да оҕустарбын, аһынаммын нэһиин өһүндэбин, сүүрбэ лиитирэ үүт ол эрэн наһаа элбэх. Миэхэ уон да буоллаҕына сөп. Бу улуустан бэрт өйдөөх оҕо кэлэн бэртээхэйдик быһааран дууһабыт кэҥээтэ. Сэмэн Мэхээлэбис уурааҕы суруйан сыҥ гыннар, Оо, оҕом Дэбдьиэ Басылаайабына Норуотун туһугар өрүү кыһалла сылдьаахтыыр, сырата-харата баранна. Чэ, камчерима, онон сүүрбэ киилэ үүт сөп буолуо. Сүүрбэ киилэ үүт диэччилэр илиигитин уунуҥ. Мааса, ынах кытараабатаҕына, харчы элбээтэҕинэ, эн нелегальнай точкаҥ эргиэни кэҥиэ дии. Ыл көтөҕөн кэбис, сир үрдүгэр барыта ситимнээх. Сөбүлээбит? Туохха сөбүлэстигит? Сыана боппуруоһугар сордоох. Ура, матайас сыанаты түстэ дуо? Ол иһин дакылааттыы турар этэ. Сордоох. Аргы буолбатах. Ураалаах баҕаста. Ыл кергов. Мин этиилээхпин. Аныгы мунньахха оҕону удааннайдык оҥоруу Биллэриэххэ. Бээрэчи итирик олордуҥ ыра. Табаарыстар, ураапым маннык буолар. Бастакытынан, дэриэбинэ сөбөтүн баһаатыгаан аллаах. Оҕустары көрүү харыы мусуойна сакаас буолар. Так, иккиинэн, оҕо ииди сакаан толороочу Евдокия Васильевна Иванованы кытта нэһиэк дьаалтата доҕардар. Үсүһүнэн, хас биирдии төрөбүт ынах хас биирдиэки сирбэ киилэ ыыта туттарар. Сөбүлээҕит? Сөбүлэһэбит. Уораах толорута булгуччулаах. Уопса мунна уораан толорбок ки би муниципальна тәрилибитин олора кыаҕа суох. Бэтсоп, дети дьиҥнээх баһылык тыла. Дууньа, мин эҥин кытта барсабын. Тарзаан барахсаны күтүөттэтэ аҕалабын. Дьэ, түө да мунньах буолла! Дьэти курдук оҕустар забастовкалары көнньуулаах аҕыс хартыаналаах комедияттан быһытарды түмүктэннэ. Болҕомтоҕут иһин барҕа махтал.